My betalicious person, good morning, good afternoon, good evening, depending on the time wey this video take reach you. This na your ogbonge channel Favours Blog. I will bring you Open Heavens Daily Devotional in Pidgin English for Tuesday wey be the 17th day of September 2024. Our topic for today na Frail in God's Hands. Our Bible reading for today, it will come from the book of Psalms 39 from verse 4 go reach 7. Psalm 39 from verse 4 go reach 7. We go read them together. My God, now how long I go take this life? When I go take die? Make you tell me when my life go end. See, you don't make my life short well well. And my whole life be like one second to you. True, true. Everybody life be like breeze wey dey blow pass. We be like shadow wey dey waka pass and everything wey we dey busy dey work for no mean anything. We dey gather money keep but we no know who go spend am. So my God, where I wan put my hope? Na you be my only hope. Make we look our memory verse for today. Our memory verse for today e dey come from Psalm thirty eight verse ten. Psalms chapter 38 verse 10 and e talk say, My heart dey beat fast fast, my power don finish and my eye don blind. Make we enter today message but don't forget as usual help us like this video. If you never subscribe, subscribe and turn on the notification bell. For today Bible reading, David tell God make God show am how weak he really dey Dis one na person wey don witness how e king, e highly exalted king Saul suddenly start to dey act like craze person on different different occasion and na music from harp na im calm am down. Dis one dey for first Samuel chapter sixteen verse twenty-three. Dis na man wey use ordinary stone take bring down giant wey come terrorize the entire country for forty days and forty nights. We see this one for First Samuel chapter 17. You know, say eh, as human being, we get the tendency to believe say we dey strong, we dey in control, whereas na God na be the Alpha and Omega and na him dey uphold us. Isaiah 41, 8 to 10. For inside Daniel chapter 30, Nebuchadnezzar dey boast of a really great achievement. But within that same hour, e dey for e fall e fall hand dey ground, e dey chop grass

Mark chapter 6 verse 16 to 17. But right in front of the people, now ordinary worm and chop am. Acts chapter 12 verse 23 I show us the story. When God wants show say he dey in control, he go use ordinary ant to bring down elephant. This now why you dey always dey see me say I dey humble myself. I dey kneel down dey worship God in public oh, and I dey surrender my everything to am. I know wetin I dey do oh because I know say without God I be nothing. I know say no matter how powerful wey people think say I be, God fit break me like toothpick if I offend am. Beloved, may we always be very conscious of the fact say we dey weak for God hand. May you dey conscious of that fact oh. No ever think say you dey in control. Keep am for the back of your mind all the time say na God na dey in control. This uh, the popular producers of one popular television show for Nigeria go always talk say we be nothing but pencil for the hand of the creator. If you think say you better pass everybody else, then make you know say you just be pencil for God hand and if he do with you anything wey he like. Like David always dey ask God to remind you of how weak you dey for im hand. Our prayer point for today na be this. Baba God, abeg no ever let me forget how weak and helpless I dey for your hand. In Jesus' name, amen. And here we take come to the end of today's message. Don't forget, say this message we take out from the Open Heavens Daily Devotional, where we book where we see Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, right? And on top this your daily station favours blog na you take listen to the message today abeg wetin you go help us do you go help us like this video do well to share the video so that more people go listen to this betterlicious message and abeg if you never subscribe help us hit the subscribe button turn on the notification bell trust me the thing no dey bite very simple just touch am e go on so that anytime we drop video you go be one of the first persons to know say

Na di Redemption City of God Kilometer forty seven Lagos Ibadan Expressway Ogun State Nigeria Pastor E.A. Adeboye and other anointed men of God don dey tanda to give you correct message from Baba God. All you need to do na to find your way to di redemption camp but no forget say you go need to register so you go scan dis barcode wey dey show for di video right now to register and don't forget na free feeding and accommodation for one week but just in case you no go get chance to attend you fit watch am online for dove television for youtube or you fit watch am for facebook for holy ghost tv and for on top here favours blog we go also dey give you correct updates from the program i wan make you follow me talk this word i dey destined to dominate we go see for our next video